пенсияны кеше үзенең хәсрәтен сөйләргә киләдер ятим балалар проблемасын гына күтәреп калмый ә безнең бу илдә барган вакыйгаларны күрергә теләмәгән якларын да ачып бирә мин бабайны бик сагынам
Без еш кына сәгать өчтә тора торыйк. Өчтә торып, җуынып, нитеп, ашап эчеп, чтобы кеше килгәнче, гел уйламаган кеше килә бит, алдан шылтыратып килү юк. Кеше килгәнче Фәнис эшләп арыган була инде ул. Фенсияне кеше үзенең хәсрәтен сөйләргә киләдер, кая хәсрәтен күпчелек инде. Аннан яңадан инде кая вакытта берәр кеше миңа шатлыгын сөйләргә килер микән дип тә әйтәдер инде үзе. Бөтен кеше менә шулай итеп сөйли инде. Аннан язучыны кеше бик зур кеше дип саный бит инде. Үзе эт оясында яшәсә дә язучы. Шуңа инде Кем килсә дә беркайчан да Фәнис нитмәде инде. Кешенең вакытын белер, кадерләргә кирәк дип, беркайчан да ул менә юк, килмәгез әле, мин чирлим дип тә әйткәне булмады. Тормыш ул хәтле начар түгел әле, яшәргә мөмкин дип әйтәсең килә. Яшәргә теләк кирәк, иң беренче. Яшәргә омтылыш кирәк. Һәм шушы омтылышны тормышка ашыру өчен бөтен көчеңне кую кирәк. Менә шулар булганда әле яшәп була.
Фәнсия Рулинең иҗаты күпкырлы, ул танылган шагыйрь, драматург, балалар язучысы һәм. Иҗатының зур өлеше аның проза алып тора. Бүген без Яралы язмышлар әсәренә тукталдык, чөнки бу әсәр туксанынчы елларда языла башлаган иде һәм шушы чорда безнең татар әдәбиятында күбрәк производство темасы күтәрелә иде. Ә Фәнис абый үзенең бу әсәре белән яңалык алып килде, чөнки кешенең эчке дөньясы һәм безнең җәмгыятьнең балаларга кешеләргә карата мөнәсәбәтен ачарга алынды, беренчеләрдән булып. Әсәр языла башлады 90 нчы елларда. Иң беренче кисәге язылды, аның Чәчәкләр моңы исеме белән басылып та чыкты ул. Анда беренче кисәгендә геройлар үз исемнәре белән алынмый иде. Бу Фәнис абыйның бәлки бер ниндидер менә бу балаларга карата булган, алар, аларның тормышында булган кара якларны качыру өчен, аларнын алдагы тормышында, үскәч, үзләренең чын тормышларын, ничек алар бу балалар йортына килеп эләгүен белмәсеннәр өчен, шушы балаларны яклау рәвешендә дә, бәлки, ул аны алгандыр инде прототиплар итеп. Беренче кисәген шул Миннегөл апа белән бәйле бит инде, ул анда алып барыла Миңсылу образы иттереп. Фәнис абый янына Миннегөл апа иң беренче тапкыр аның хикәясен, Яши белү дигән хикәясен укып, шуның тәэсире нәтиҗәсендә килгән. Аларның беренче очрашулары шулай башланган. Миннегөл апа төзелеш ашханәсендә эшләгән чорда телевизордан ятим балалар турында турында сюжет күрә һәм шул балалар янына күчтәнәчләр алып бара. Шуннан соң ул эшкә кала. Башта ул анда тәрбияче булып эшләргә алына, ләкин балалар янында көн саен булу теләге тугач, аны нянечка итеп алалар.
Аңа Фәнис әйтте, Минәгөл апа, сез балалар турында көндәлек язып карагыз әле. Ни инде, просто шуннан соң бәлки берәр әсәр чыгар диде. Шуннан Минегөл апа инде ул яза башлаган булган аңа чук балаларны, балалары турында. Анда бер группада 14 бала, бер тәрбиячегә. Балаларны аларны чиштән соң башка ниләргә балалар йортына җибәрделәр. Шуннан соң балаларны кайсын кая җибәрделәр, кайсы Әлмәттә, кайсы Зеленодолда, кайсы Дербышкада, бөтен группаларыннан инде. Бу инде бик күп тырышып карады инде, менә бер урынгарак җибәрергә дип инде. Балалар хотя бы берсен берсе белгән кешеләр җайлырак бит инде. Аннан соң Америкага алдылар аның өч баласын. Шуннан соң балалар җылаша башлаганнар, әби кирәк дип. Бу балалар бит белмиләр, моның үз үз әбиләреме, тәрбиячеме икәнен инде моны. Шулай әйттерә-әйттерә, тагын каяндыр Шулай итеп Америкага китә инде ул. Хат килгән инде теге Оля дигән кыз хатны язган урысча инде вот рус кызы шуннан соң инде тәрҗемәче кирәк хат килгән мине глапа хатны күтәреп безгә килде инде Нишлим, менә укып булмый бит инде, Фәнис, сез белмисезме, кая инде безгә инглиз кенә белү. Шуннан соң не инде мин Минегөл апаны Фәнис Камирия Зөлнуровага шылтыратты да, Камирия Зөлнурованы гимназиягә җибәрде. Ул нык кешелекле кеше бит Камирия Зөлнуровна. Шуннан соң инде бу Минегөл апаның бөтен хатны Минегөл апа татарча сөйли. Аннан соң анда гимназия юк, төшле татарлар бит инде. Алар инглиз теленә тәрҗемә итеп Минегөл апаны хаттан шутып хат алыш, озак кына еллар хат алыштылар инде. Башта моны Гөлүсә башлап җибәрде. Ул янлыгып килгән чигеп. Шуннан соң тагын кемнәрдер алып килде инде. Иң беренче монда Глюсәнең язылган ние булырга тиеш әле булар арасында. Или ул центральный музейда микән, или Балуда микән инде. Шуннан соң инде һәр килгән кеше монда кулъяулык күрәч, и мин дә алып килим әле дип, узыштан кулъяулык алып килә башладылар. Болар бик күп иде вообще, моны хәтле генә. Моны инде центральный музей ниендә дә бер килгәчтеннән алып киттеләр. Аннан соң Балу музеена бик күп ни белим, тавын куядыр, кайсыдыр бер мәктәпкә дә бирдем инде. Чөнки күп алар. Ну, алар инде башта безнең стенада торалар, и ковер өстенә эленгән, и фәнис барында, аннан соң ремонт вакытында коверны алдык та инде аннан.
Мин Фәнис Яруллинны оныгым. Ул миңа бик күп әкиятләр укый иде. Мин аның бүлмәсенә керә идем һәм китап бирә идем. Ул миңа бик күп әкиятләр укый иде, мәсәлән, Биюче бака, Зәңгәр күлдә ай коена, Яз кайда кошлый. Ул әкиятләрне мин хәзер дә укыйм. Мин бабайны бик сагынам.
Тел белгече, әдәбият галиме Рифат абый Свиригинның сүзләре бар. Мондый әсәрне тел ягыннан, э, әхлаки проблемаларны күтәрү ягыннан бары тик үзе чын педагог һәм чын шәхес булган кеше генә яза ала дигән сүзләре бар аның. Минегөл апа үзе дә ятим үскән һәм Фәнис абый да әтисез үскән булганга күрә, аларның бу балаларга карата кызгану хисләре уянгандыр дип уйлыйм мин. Шуңа күрә шушы әсәрне язу теләге бик ныклы булган һәм кешене кызыксынып укый торган әсәр туган. Яралы язмышлар ул ятим балалар проблемасын гына күтәреп калмый, ә безнең бу илдә барган вакыйгаларны күрергә теләмәгән якларын да ачып бирә торган әсәр. Кадерле әбием, бу мин, Лилия. Мин Америкада ике елдан артык яшим инде. Әнием, әтием бик әйбәтләр, безне бер дә ачуланмыйлар. Мин сезне шундый сагынам, әбием. Миңа унҗиденче апрельдә унбер яшь тулды. Туган көнемдә миңа әти-әниләрем бик матур бүләкләр алды. Ваня бер бит кәгазьгә кыш рәсеме ясаган иде. Туган көнем бик кызык үтте. Мин дүртенче сыйныфта укыйм. Укытучыларым усал түгел. Баштарак, әле инглизчәне өйрәнеп җитмәгән чакта, кыенрак иде. Ләкин әти-әниләрем дәресләремне укырга, тел өйрәнергә ярдәм иттеләр. Минем үземнең дә Ванядан калышасым килмәде. Әбием, без сезне кайчан да булса Америкага алып килербез әле. Ваня әйтә, үскәч мин аны үзем алып киләм, ди. Исән-сау булыгыз, әбием. Мин сезне яратам.